Ist das nicht das gleich wie bei euch? Oho Herr Muller. Dokument. Okay. Ciao Herr Muller. Ciao. Ciao. Ev çi bavê şeho? Heram tu bi Almanî diştexlê. Kuro lao wela ne Almanî ne tiştek. Ev mesûlekî Alman bû. Min jê re digot, bê çawa li cem wana sîstema diraiba li cem welatê me berî du sed salî hebû bawer nedikir. Li cem ma? Cem ma, nav welatiyê ma.

Milata serê min xwar e. Belê ji hemî berê ve ji keleha bafê re tê gotin keleha Alodîno. Her ji ber ku di heyamê berê de hukimdarek di keleha bafê re rabû navê wî Eladîn bû. Her ji ber ku hukimdariya wî zêde bû û ew jî bi xwe xweşmêrekî cesûr bû, bi kêrhatî bû û bi nav û deng bû. Û niha êvara we bi xêr. Divê xelkê Botanê jê re digotin Elodîno. Divê Elodîno li bin girêke leha bafê li aliyê bakur li ser wê tehta ra serî ava mezin qesra xwe çê kiribû. Divê li pêşberî qesra xwe li aliyê din yê avê tehtek qul kiribû û zincîrek avêtibû wê tehta qulkirî û serê wê zincîrê avêtibû milê dî yê avê. û bi wê tehta di binê qesra xwe ve girê dabû û divê her wextî ew zincîr seraserî ava mezin dirêjkirî bû û nobedar jî li ber bûn. Divê her bûy awayî Elodîno rêka avê li pêşiya kelekvanan asê kiribû û divê wexta ku kelek di avê de dihat heta ku kelekvanan baca rê û bazirganiya xwe nedabana Elodîno, Elodîno destûra wan nedida, û ew zincîr ser rûyê avê bilind nedikir. Her bûyî awa ye Elodîno li ber mîrê botajê asê bibû û bindestiya wî jî qebûl nedikir. Divê Elodîno wisa bû gava ku Baceş bazirgana distandin nedixwar û xwe pê dewlemend nedikir. Divê çiqasî gundiyê, feqîrî, belengazî, xityar hebûn ew bace li wan belav dikir. Di çavê gel de kesekî leheng bû, xwedî dadibû. Roj bi roj leşkerê wî bêhtir dibûn, heskirî wî zêdetir dibûn û hêza wî jî li hember Mîr Mihemed mîrê bota, mezintir dibû. Her wiha dibê rojekê li Cizîrê kelek van li hev civiyan û rûniştin û ji hev re gotin, Wilo nema dibê. Elodîno Baca rêzê li dejma distênê û zilmê li me dike û em vê yekê nema qebûl dikin. Dibê rabû soz dane hev û bi hev re çûne cem Mîr Mihemed Mîrê Bota û şîkayeta Elodîno li ba Mîr kirin. Dibê rabû Mîr ji we re got gelî kelek vanên delal hûn dizanin ku Elodîno Ne bindestiya min qebûl kiriya û ne qebûl dike jî. Veca ez destûra we didim ku bi çi awayî bê win Elodîno berdestê min bikin, wê çaxê ez ê to la we hilînim. Divê gava mîr wilo ji we re got bê kelek van rabûne ser xwe û kar û barê xwe kirin û ji Cizîrê çûne Amedê. Divê li Amedê kelekek girê dan û li ser wê kelekê çadirek vedan û keçikek rind û ciwan anîn xistine binê wê çadirê de û dengbêj û dahol û zirne jî anîn û li ser wê kelekê danîn û ew kelek bi avê de berdan. Belê kelek bi avê de hat, heta ku pêşberî keleha bafê ket, bi li ber kelehê dest dahol û zirnê kirin û dengê dahol û zirnê bi welat û zinaran ket. Divê xelkê serê kelehê tevan li behev re hatin li binîya xwe temaşey dahol û zirnê kirin. Divê kesî nizanîbû ew daweta ser wê kelekê ya kî ye. Divê wilo heta ku kelek li ber qesra Elodîn û di wextê mexrebê de hate der. Divê Eloş qesra xwe daket û ber bi kelekê ve çû. Divê ji wan pirsî, Ev daweta kê ye? Divê kelek vanan jê re got, Ev daweta te ye. Ciwan re got, Çawa? Lê kelekvana lê vegerand. Mîrê me yî bota berî çend roja li Cizîrê di birca belek de sohbetek digel me kir û pirsa hal û ehwalê te kir. Divê di hizûra Mîr de û di derheqê te de me jî gelekî pesnê te da. Divê wê çaxê Mîr ji bo te gelekî kêfxweş bû û ji ber vê yekê Mîrê bota ev cariya xwe yê Diyarbekirî ji bo te kiriye xelat. Û divê tu jî xelata Mîrê Bota ji bo xwe qebûl bikî. Divê piştî va gotinên kelekvanan divê Elo gelekî kêfxweş bû, divê kelekvan hatin di qesrê de rûniştin û çi di qesra Elo de heye danîne ber wan û qedrekî way zêde girt. Bi bû êvar bû wextê razanê divê xulam û kelekvan di qesrê de razand. Divê Elo jî qesta kelekê kir çû bin çadirê bûka xwe. Divê wilo heta ku Elo û bûka xwe jî di xew veçûn razand. Divê hêdî kelekvan ji qesrê derketin û ber bi kelekê veçûn. Divê bê pê jin. Çelî tên kelekê vekirin û avêtina avê û divê zincîra elo jî bilind kirin û kelek bi avê de berdan. Divê di biyaniya sibehê re kelek gihişte cizîrê li ber birca belek hate der. Divê elo ji xwe wişyar bû û meyze kir gowaye kelek li ber birca belek a. Êdî çi bike nema feyde dike. Divê hema kelekvanan bi çengê elo girtin û ew birine dîwana mîrê bota. Divê dîwana mîr geriyaya û di hundirûyê dîwanî de wê mîr elo dadbar bike. Dibê mîr gote elo, elo, ew çi karibû goti pê ra dibûy, gota, kelekvan û rê wî dişilandin. Dibê rabû elo jê re got, ew karê mê ra ya. Dibê rabû mîr jê re got, elo, xweşik xeber bide, ev dîwana kê tu tê de yî? Dibê rabû mîr gote elo, madam tu dibêjê şilandin karê mê ra ya û ev dîwan dîwana mê ra ya, îro ez ê mêraniyê naş te bikim got zanîbê bê mêranî çawa ya. Belê heman mîr jî ferman kir û xulam rabûn dest û nigê elo girê dan û nava her du milî wî qelaştin û du mûm tê de danîn. Û serê wan mûman jî agir vêxistin. Divê ew mûm bi canê Elo vedheliyan. Divê jê rabû Mîr jê re got, Go Elo, ev hal çi hal e? Divê rabû Elo ji Mîr re got, Go Mîrê min ev halê mêra ye. Divê rabû Mîr jê re got, Go kuro tu çi dibêjê? Ma ji vê halî nexweştir heye? Belê Mîrê min, hal ji vê halê min jî nexweştir heye. Divê radbê mîr jêr bijê kaya ew çi hal a? Bê elo lê divegerêne dibê mîrê min. Her di çilê zivistanî de dema ku mirov û jina xwe li mala xwe rûniştî bin û mêvanek werê li deriyê mirov bixê. Divê dema ku cîlikek di mala te de nebe tu bixê bin mêvanê xwe de û tiştek xwarin nebe tu dênê ber mêvanê xwe û jinik li mêrik meyze bike û mêrik li jinê meyze bike û her du ji kulat hundirê xwe de bişewtin ku nikarin bi barê mêvanê xwe re bin. Ah ew hal ji vî halî nexweştir e. Belê gava Gualo wiha got bê ev gotin gelekî bandor mîr kird bê mîr din gulxulaman kur û ji wan re got sivik rabin wan wiman ser milê Elo vemrînin Elo ne mêrê kuştinê got em wî bikujin Elo mêrekî baş a vê ra bû Elo li mîr vegerand û jê re got Goya şa mîrê min yaş a mûma xwe berdaye nav laş a Hê ji nû mîr dibêje Elo mêrekî baş a. Belê heta ku Xulam hatin û ew mûm ser milê Elo ve mirandin, Elo emrê Xwedê kir û çû rehmetê. Rehma Xwedê li xweşmêrê kurdê nimir û li dê û bavê we bê. Îro me çîroka xwe bi dawî kir û me programê xwe jî bi dawî kir. Çayxane bi kurdî nema.